Mae'n contractor rwan, contractor yn neud gwaith ffarm a beilio a pethe, so ma' 'na lot i weld yma ar y ffarm. Gawn ni weld lle ma' Wyn heddiw a be' mae o 'di bod yn neud. Cribin! Yo!
Lle wyt ti? Draw fan 'yn.
Hey. Ffordd wyt ti? Ew.
Long time no see, boi. Ti'n iawn? Yndw, dwi'n iawn, boi.
Dwi'n all right. Wel, ti'n dal wrth i afyn efyd, ar ôl rhyw 40 years, ynddi? Yn ganol yn ei bendod. Be wyt ti di wneud?
Diversio mewn i lot o pethau eraill. Ie, rili. Gen ti tai yn does, gen ti twr o tai a gosod tai, ond tractors a peiriannau ffarm a Land Rovers a bethau di dy peth. A dwi wedi clywed bod yna Ceir ma rwle. Ma na un fynny fana dwi'n gallu weld. Popeth ti'n gweld fan hyn sy ar ranner fel ti'n gweld y holl ranne Benfro fi'n gadw drych. Ti ffaelu gweld y stinan. Ma ma ma rywun di deud i fi pob boiler ti di tynnu allan ar y ffarm ma rwle. O ma ran fwya on'w beth yw e ni'n cadw parti off popeth yfe. Mae yn. Ti ffili ca'l e wyt ti? Wel ma'n job i celf arni yndi?
Odi. A t'mo holiday homes a bethe fel 'a, ti ti boilers ddim 'di neud dim byd. Na. Bod y metal a'r a'r a'r steel yn yn ryddy ynde? Stwff newydd ydi ddim gystal efo lôn efyd onest â ti t'mod. Dim rili sai'n gweld wnna. Be' ti'n neud efo'r false fractals 'ma te? Three thousand, five thousand, ti'n ca'l set 'ma. Be' 'di wnna? Three thousand. Ma' 'da fi st- ma' 'da fi yy ni ni'n cronoidl. A wedi mynd fel bach o hobi mas o control ti'n deall? Yr un peth â ffarmwr dw.

BMW engine yn hwnna, 'na be' pro- 'na project sy ar y go arno fi. Five litre BMW. Na, three litre diesel. O- automatic diesel ie, wneud yym off-road. Wel na, jyst fi moyn yym oedd three yn rôs bol Land Rover, i fynd ar hewl yn edrych fel 'a ife, a pob un â pick-up fancy ife, cwlan y bwys ti, wel ti'n mynd i fynd wedyn yndi? Teddy Taylor look out. Ow, wel i be' sy fan 'yn te? Ie. No way!
No way! Genuine Cosy? Ie, genuine, ie.
Gear Edge. Be' 'di myd- be' 'di'r mileage o? O, sai'n gwbod, sai'n cofio gweud y gwir. Ma' fe wedi neud neud yn bach, wel, it's a pending project wedwn i ife? Ti 'di bod i'r Moon, ti 'di bod i'r Moon yn ôl? Nadw, ma' 'di bod.
Wedes i ti nawr Eret, 'na le ma'r car wedi dod o, byddet ti'n cofio fe, Phil Gog ni'n galw e. Phil Gog?
Ie, ma' fe'n salesman gyda Gwilly Jones Tractors. Reit. So, anyway.
T- ma' hwn yn four wheel drive? Four wheel drive model yw e. Four wheel drive, ie.
But it's been there for years. Oh my God, Wyn, ma' hwn yn good!
It's been there for years, ife?
O, ti eisiau wneud hwnna, yn dwyt? O, dio ddim am ei gael ei wneud, ydy e, so shwt mae fod? Ond, Ond beth yw e, pryd, wyt ti- pryd mae pethau gyd mynd i wneud? Wyt ti'n 57 fel fi? Hmm. Come on, wan, ti eisiau riteirio. Stopio gweithio, a trwsio beth sy'n gen ti. Be ddiol sy'n gen ti fan hyn, de? Mae'n un o reina tu allan hefyd. A dwy, tair, pe- pump o'r yma i gyd, ie? Pump o rein?
New Holland T6. Wel ma T6 a T7s yn i fe. Ie redeg yym ie. Mae Gwili Jones yn yn mewn caru ti siwr Fi wedi hela plant Gwili Jones i gyd i coleg. a mwy na ni reit fi di hela pla- fi falle prynu tai iddyn nhw. Yes you.
New Holland all order fanna. Ie.
Be wyt ti'n neud efo hwnna te? Codi pethe, paid a deud. Ni nhw'n sôn am bycrec a bethe, t'mod a ni'n load o chip, t'mod ni'n ma' bae e mas plant 'da fi, ma' trailer fan'co a'r chip ynddo fe a ni'n load o chip a 'the. Be 'di hwn, si- yym c- silage cutter? Ie, wedi bod, not used any more, pob un wedi mynd self propelled do fe? Ma' dou 'da fi ga'l, ond sai 'di gwerthu nhw. A be 'di hwn, baler?
Baler mowr ie.
Baler sg- yy gwellt ne' straw ne' be'? Ie, gwair a bêl sgwâr ie. Sa ti moyn prynawn o fe? O, roller bech fan'na yli?
Sa- sa- Roller. Os nag o's dim byd 'da ti neud digal. Felly lawr i helpu fi glau lan.
Lawr i fan 'yn a jyst wel, tynnu boilins at 'i gilydd. Ie!
Be' good do fe? Ewn ni draw i'r Grewel workshop sy 'da fi beth sy'n potsian a neud... Y toy shed dwi isio weld. Pa- panic ŵan? Ti'n gwyllti gormod am? Ha? Fi'n ne- fi'n neud yym 'yn ni'n neud yy esgob Mark One fan 'yn. Ah reit.
O, 'dan ni 'di ne- 'dan ni weld sawl o rain... Ie. ...dros y y yym y amser 'dan ni 'di bod yn neud y pethe 'ma. Ac yym chware teg yym... Bach o hanes ar car.
Dwi'm wedi weld un sy 'di ca'l y y wings boltio fewn efo screw sheds. Ie ie. Ma'n swnio tem- temporary. O future 'di wnna on'd yw e? Temporary. Wyt ti mynd i weld e 'fo wyt?
Ie. Be di hanes y car ma te? Lle ges di hwnna? O! Ole rot yno fo fanna. Oes dim lot yno oes e? O!
Drycha faint odd yndo fe. O! Ti di gwel faint fi di tynnu mas o fe? O dear dear. O my God o the whole side there ych ych a fi. Ond hwnna hwnna dwi peth pwya mwya pwysig ynde? Y fin plêt. Be wyt ti'n mynd i wneud efo hwn te? Ma ca- ma ca- odd odd odd y shell o'r car odd 'da fi yn wael so eniwe ni ni ddiseidio bo' ni myn' i sh- neud sh- Road car, rally car? Road car.

Nef- O! Stiwn wynna ddi. Wel ti miwn. Where's the grapes bois? Wel ie 'da ti. T'mo' sy isie fi neud nawr yw myn' i hol faseline i ga'l ti mas.
O fyswn i'm yn licio bo' mewn hwn trwy dydd chwaith. No way. No way. Rwy'n gollod dy job wan. Anything for a bet.
Oh! Dim arian involved, bydde ti nawr. Dim falle.
New Holland yw hwn hefyd. Ie. Yeah.
Oh, boi o oh, boi o oh, boi. Mae fo'r toes, ynddi. Mae rhywun 'di bod yn brysur yn Glannau, yna gyd dwi'n mynd i ddeud. Na gyd 'llai weithiau ti yw whare teg i Gareth Gareth Lloyd a Iwan dath lan i olchi fi. Ie clywes i bod Gareth Lloyd a Iwan 'di clywed bod ni'n dod a 'di dod fyny a Glannau bob peth. Chware teg. Be 'di hwn? Morris Thousand? Mo- Moggy Thousand yw hwn de? Morris Thousand.
A ma' hwn nawr yn pending car, sai moyn hela fe gytre.

A lacro fe. A dyna be' wyt ti 'di neud? Ie, hwnna fynna ie. Ti sy 'di neud wnna? Na, dim fi nath e.
Y boi sy'n peintwr o fi nath wnna fynna. Lle ges ti hwn te? Ydi hwn yn car y lleol? Yy sa di talu amdano fo 'to. Hy?
Sa di talu amdano fe.
Na fi'n trial prynu fe. A ma' fe sai moyn gadl e fynd achos fi lico fe ma' t'wod yy roi engine yym Marina eleven ynddo fe. Reit. A wedyn ecstra three brakes a roll bar a'r na ffa-... Ti sy 'di neud hwn i gyd? Na fe sy 'di neud hwn. Fe sy 'di neud.
Five speed

Fi a'i wraig yn cwrdd gynta, a full of Eastern promise, reit? Fel hyn nath hi. Bryna i ffarm i ti, bryna i Land Rover i ti, a bryna i Renault Clio Williams i ti, achos Renault, Renault Clio 1.2 de, reit? A nath hi, look back at this now, oedd hi'n 22, reit? So obviously oedd hi doedden mlaen fancach a fi. A good job oedd e. A oedd e'n bert do fe? Give him anything oedd e. So prynes, prynes ti Williams with Leno Cleo? Wel anyway, prynes e mas o, mas o collection boy yn Ammanford nes i, a ges i gwaith caled i brynu fe gwir ond o'n i di addo car iddi fe. Oedd hi'n, ti di neud rhywbeth iddo fo? Neu fel a, fel a, fel a dath y car yma, ie.
Hei, mini fan fech. Mini fan dau pen banc.
700 quid when I bought it. A Peris Garage ma'r number plate 'di dod o? Wyt ti 'di neud hwnna fyny? O i gyd, from scratch. Dwi 'di clywed am hwn yy efo rywun arall, ma' rywun arall yn deu' bo' chi 'di neud... A rywun wedi... O'dd e 'di dreifo mewn i... Ti 'di ti 'di neud hwn fyny blynyddodd yn ôl? Fi 'di neud e byti tair blynadd siŵr o fod. Ie, na. MGB GT V8? Na, dim V8. Dim tip o beth o'n i moyn, ond licies yr car a o'dd e'n chip, a brynes e. A mae'n neis t'bod. Sut wyt ti'n cael gwybodaeth am y caeau 'ma sy'n dod... O ti'n gweld on'd yfe fi'n mynd i bob man nawr. A jyst... Ti'n trafeilu ti'n siarad i bobl a bethe t'mod on'd yfe? Dolly Sprint? Dolly Sprint.
Yy Over Driver ag e nawr? Oh my God! Ie ie ie. Be' ma'r engine fel? Good. Achos ma' nw'n rhoi'r gaskets yn mynd ynddo? Ie. Na it's good ma' fe'n yy ma'n good car. Avenger Tiger. Ie.

Oedd y car yn iste yn y garej ers 28 years. Yna bod e wrong wa. Reit.
A deud i fe, it's re- ma real real neis car. Sut ti a bod o'm wedi rydu te? Achos oedd y garej yn cafu ti built i gyd. Reit. A oedd e wedi cyfro fa cote a blancets t'bo. Reit. A wedest ti ddi t'od car ei thad oedd e oedd hi'n 75. Reit. A car ei thad oedd e.
Genuine, one owner gyda bob MOT Chwech emo ti ma di gal. Yn ystod garage yn 28 years, 12,000 miles genuine. Iasu!
Ie. Sunroof a popeth. Ie. Two litre gear. Oedd hwn yn y ca- O! Oedd hwn yn special yn doedd? Ie, prynu nhw. In the day.
Gia oedd e?
Gia. Ie.
So, pryd ges di hwn? O da fi sy wedi ta- bedair blynedd siwr. O yndi? Ond tales i ar e am tri blynedd.
Ond diweddar ti di bod yn neud y c- c- cel y car ma'n diweddar te? Dyna, mae, fi, mae lot o stwff da fi, sblyddau mawr o fe. Yeah. So ti'n ti prynu nhw a... Wel, fi wedi gwerthu rai bethau. O, oh, super, ys garage, yn licio hwn. Chymau, ond ti'n bryd Capri Freak yn di. Mae fe'n Capri Freak, amser prynes e, wrth fi ti prynu o'r Capri Gia. Wrth i, cyn bod fi'n pwpo fe mewn yn shed, oedd e fan hyn yn y twareg. Yn y dôr. Oh. Dyna ni'n gael starto fe. Oedd e'n seasonal. Oedd, wir. Oedd.
Ar ran ni bach o creos wrth lawr y pots, fe. Yeah. A nath e mynd? A wedyn ni rocan a rocan a rocan a pressure washer a dŵr twym wedyn mewn i'r rad. Ie. Mlan trw bottom hose mas trw top i twymor bloc lan a nath e rydd. Iesu. A ma' so ni 'di neud dim 'da fe. O o perfect fi'n iwso fe. Wt ti 'di iwsio fo lot 'fyd? Do do. O fi 'di neud lo- lot o Karens a ma' neis i ddreifo t'mod? O Karens ie licio Karens.
Ie. O special special special.
A wnna 'da fi 's blydde mowr. Ma' honna werth pres mawr.

O Gwyndaf yn dod o Drenewydd o Welspool at i ti o yn un yr aenau mewn 19 minutes. Nawn ni ddim daid yn faint o filltir oedd o, ond Welspool roundabout i adre yn un yr aen 19 minutes. Wel des i nôl, nôl o Dinas, lle mae lan, lle mae Gwyndaf, a oedd Gwyndaf yn mynd i'r gym yn Machnos, so passodd e fe i ni yn yr yna fyna, o'n i'n ysgwyd ar y Stows am, t'wod, mark six neu mark five thing ife.

Mae'n arall i fi, mae'n eitha... Fyswn i'n well i fi gyrru hwnna, siwr. Mae hwnna'n left hooker, ynddi? Ydi, mae e. O'n nhw'n gyd left hookers, do. Ond, ond, o, na wir?
Mm. Ond mae, a hwn yn garus, o hwnna, real advanced, yn 1995 pan gath hwnna i fildo, o hwnna'n real advanced car. Chos oedd e'n 330 horse, 6 b box, slip, A llwyth o torc, a brêcs mawr, a teiars mawr. Good car. Good car. Good car.
Beth am hwnna te?
Four cylinder, faint o... Four cylinder, 220 horse. 220. Ond ti'n gweld, na gyd oedd y thing yn biti hwnna fanna oedd Patrick Snijers yn y Manx, yeah, fe? Yeah. That was it, fe? That was it. A ti'n ti, ti neud, ti neud e... Mae Gareth, o'n i'n siarad o Gareth amdano car, diolch yn rhi quite

96 onwards beth bynnag oedd e, run peth a hwnna, ond mae'n rhaid six cylinder. Yeah. A twyd, o hwnna'n serious thing. Ac ys i dweud tri motorbike bech fanna? Motorbike Colin yw'r Suzuki, a fi sy'n ar 750 sy'n canol, a mae'r Honda Melody, y history hwnna yw, yn shed yn Aberero, yn rhaid, genuine 200 miles. Yes!
Oedd mewn dan anniben, oedd yna, oedd yna as King Chris dan, oedd yna as 25-30 years. A boi mrown glai tai, oedd yna gael lle glai, oedd yna cynnig arian am y moped. A ma fo'r engine y Lotus fanna. Engine y Lotus fanna, ie.
Yr um, Sunbeam.
Ie. Yeah.
Wel, wel, wel, wel. Dwi wedi cael sioc, ynddi. Chwarae teg. A dwi yn hapus bod, bod Gareth Lloyd wedi bod rownd i glanau nhw, achos os o'n nhw fel, fel y Sierra Cosworth yn fanna, fyswn i'n siom, ynddi. Ond fi yn, fi yn, fi yn, fi'n iwso nhw, t'mod, yym, t'mod, ma' fe'n... Ti isie roi sheets dros nhw, yndoes? Fi'n rhoi plastig dros ben popeth, yfe? Oes. T'mod.
Chware teg. Favourite? O, hwnna. O, fi yn.
Dyn nhw gyd ar y ffordd efo ti, dyn nhw... Odyn, pob peth.
Taxed a ready to go. Ti'n MOT ar lot o bethau 'ma. Heb- na, ma' hwnna heb MOT nawr, obviously... Ie. ...Hwco heb MOT, ma'r Avenger heb MOT, ma'r Sprint heb MOT, ma'r mini van a'r MG dim MOT.

A wedodd e, wedodd y boi wrtho fi amser ni'n ralio, reit, troiodd ati fi, wedodd e, Sgwl mawr, oedd e, dwi wedi sgudo mwy sian nôl na wyt ti wedi drifo sian mlân. Martin Henry. O, Martin Henry lawr south, yy, Pirelli tyres, ynte? T'mo' Martin Henry oedd eistedd yn y mel? Ie, ie, 'na fo. Eistedd yn y mel.
Ie. Martin Henry.
Ie, wel, oedd o'n la- o- oedd o'n gweithio efo, be' ti'n galw o'n, deu- yym, yy... Rwbeth fel transport manager, rwbeth, yndyfe? Ie, rwbeth, neu rwbeth efo Pirelli, yndoedd? O, sai'n gwybod ti ni. Ie, dwi'n siŵr. Beth yw o mae'n canu'n côr a bydde. Martin Henry. E efo fo oedd y car. Da fe oedd y car.
A brynes i'r car da e yn dod i fi am 7,000 anner. Iesu.
Pryd? O, 15 years. 15 years.
Mm. O, ti'n good investment hyn, di? Ha?
Wel, ie. O'n i'n neud yr investment i weithio, ti'n gwerthu, wyt ti? Chos ti'n ti gwnto popeth i gyd, beth fi wedi dalu am beth sydd da fi, o ti'n brynes i'r Lotus na gyda Gary Prellwen. Ie.
Yeah. Fi'n siŵr, mae beth i 2,000 oedd i prynu. Ond t'wod fel ma' fe heddi mae'n ddeg yw e? Yndi. Mae mae wedi mynd fyny fela. Ma' popeth wedi mynd. A 'dyn nw'm yn bita 'm byd nag 'dan? Na dim byd. Dim byd.
O ma'n ffantastic chware teg. Dwi wedi weld collection mor wahanol. Hmm. Yy un peth sy ddim yma, lle ma' rali car? Na sdim un 'da fi.
Ah ti 'di werthu o do?
Oedd y Mark Two 'da ti? Werthes y Mark Two dytha i Gareth Lloyd. Ah reit.
So dach chi'm yn gallu mynd allan i wneud rali, so ti jyst yn mynd allan am spin ar Dydd Sul? A fi'n iste ar y bobl nawr yfe, ma' jyst rhwyddach, ti'n cwrdd efo fe. T'mod a ydi e rili, ti'n ti'n mynd ti'n mynd i cwrdd efo fe, ti fod troi lan a ti fod siarad bach i cachu a neud bach yfe a t'mod you can just go do your bit yfe. Wel nethon ni nethon ni championship 'da'n gilydd yfe yn two thousand and three. Nethon ni nethon ni Get Connected. Ar Get Connected 'na ie. A t'mo' amser diwedd y championship oce so we- wedes ti iddo fi, wnes ti fel you have to give something back now Craybyn yfe? achos ti wedi cael y run, y run, y run, achos o gwell fi wedi ddim wedi cael y runs, oedd e? Yeah. Ond lwc bod fi wedi siarad bach o bullshit a wedyn ti'n cyrraedd y job, oedd e? A eistedd am lot o boes cloi. Do. A twyd, oedd e'n gwrdd, oedd e?
Oedd. So, ti'n rhoi rhywbeth nôl, ti'n gweud, so fi'n mynd gyda rai o boes, ond ti'n dangos rai o boes, beth sy'n ti'n navigator, sy'n ti'n reit o notes, oedd dim bod fi'n lle special anyway, but I have a go, oedd e? Ti'n gwybod, a ti jyst yn ffyr rhywbeth nôl, oedd e? Mae rhywbeth a popeth. Fel ti'n gweud, ife, t'wod, t- ti ti 'di neud rali o di-ddiwedd, a wedyn t- t'wod ti'n dod i neud rwbeth fel 'yn nawr, yfe? Wel, ie. Ond ma' bob- ma' ma' pobol yn licio weld, fydd pobol yn dwli ar y ceir 'ma, ynde, a a meddwl, t'bo', wi'n credu yn y boreina' fydd bobol ddim yn gallu deallt, ynde, ond chware teg, ti 'di yym... Mae history pob peth os e-... Ie, ma' hanes 'da fo. Fel Dolomite Sprint, Anni Tyddyn Du yn Cribyn, o'dd 'i'n dy hugel, t'mo' yndyfe? Achos prynu, l- amser nath Dolomite Sprint mas gynta, o'dd y car cynta ar y mas o ffatri yn standard alloy wheels. Ie. 127 horsepower standard. Think about it, 72 amser wnaethon nhw mas. Yeah. A wedyn Avenger Tiger wedyn fe, twod, oedd yn rhywbeth rhyfedd. 107 horse, a pob un yn prynu aros ddowsan 95 horse. Ie, ie. Twod, oedd yn rhywbeth waniaeth, oedd e? A, a ti'n meddwl, Edgar Llath yn Llanbed, oedd 10 egl, fi'n cofio mae'n pushbake. Twod, sefyll yn, yn, yn, yn, bus shelter Cribyn, a oedd Edgar yn visit o Doris Brytlan yn Cribyn, a Tiger, dy gyd. A Tiger. Waw, rhaid ni gael un i fe. A twod, fi wedi brynu fe, dim ond achos, beth ti'n gofio? Ie, yeah, ie. Yeah.
Doedd y Mustang ddim yn t'mod thing t'mod? Dwi'n cofio'n dwi'n cofio'n reit dda. Ond o'dd Capri 'da fi, ma' Capri GPS 'da fi, warthus i e dau dot, fe dau dot yn ralio fe. So 'na 'na le o'dd y Capri yn dod o. Wel buodd un o rain 'da fi newydd. Ie. A wedyn... O ti'n gorfo werthu e?
T'mod, wel, werthus amser prynes i ti a bethe yndyfe? T'mod ti'n dechre ti 'di dechre mas nôl yn y nineties. So ma' pethe'n dod nôl ŵan i talu ti nôl yndyn? Ti jys yn ti jys yn pigo fe lan dim ond un tro yndyfe? Ti isie ti isie slofi lawr ŵan? Mae rhaid i ti slofi'r aur a jyst cael tamaid bach mwy o amser, mwynhau rain, mwynhau beth sydd gen ti, achos mae mor gymaint o bobl yn mynd mor flat out, flat out, flat out, bang. Yeah, I know, ond os ti jyst slowo lawr, ti'n gwybod lle mae lle mae bang fi, yndyfe? Dwi yn trio slofi lawr, ond mae'n anodd, yndi? Ti'n gwybod pan ti'n cael diwrnod gwael, dwyt?